zvese zvangu ngative nemweya wokuda hama usawarairwa kana wapinda muchechi usawarairwa kana uchidya madharini namazai
usawarairwa chengeta vabereki kumamisha rangarira kwavakabva
vamwe wakagadzwa chigaro watosuduruka handirambe hatisi kuti musachengeta vafundisi ndinzwei mushe kune vanogona kutenga sutu yamufundisi vavo asi baba vako hawana sutu kune anogona kutenga kostomu yamufundisi wake asi mai wako hawana kostomu uri kurwisanisa mai wako namufundisi andi munoona mufundisi akaona mai vako vari pamba haachafari mai vako vakaona mufundisi ari pamba havachafari hapana ari kuziva kuti ari kudya ndiyani pakati pevaviri rangarirai vabereki musafuratira vabereki Munofara here nana mai venyu vachibva kuruzevha? Tsinga dzakaoma kuita mataratadzi nokumamira dhodhi pagwenzi havana toilet. Mama mupunguru wedhodhi padombo. Imimi kuno muchienda muchemba kana kumama dhodhi rese kupedza. vabereki venyu vachimamira pamagwenzi mwari ngatibatsire rinotofurachwa richiramba kuenda dhodhi rako asi mubereki ari kutambura haana kitchen haana chibhorani chokuchera mvura kuda kuti aite dhodhi kuda itiwana twemombe tobva tati hogo

tadzoka taakutaura nyaya yemwana ari mucardbox mwari ngaatiitire nyasha vana baba vanoda kusununguka naana mai mumabedrooms mese vanhu fokasai maziso kwandii nyaya yandiri kukutaurira ive munhu ndeyezvokwadi iri kukunetsa mumba uchinyara kuitaura ukaona wazvara mwana unoita sewakamuzvara wega ukaona wakabata mwana unoita sekunge ndevako akangonyuka kubva pachidya kusvina kuti ndakusvina johni kutyu kubva abuda asina baba wakambokusvira kuti umubari mwari ngaatiitire nyasha varume vari mumatirongo nevakadzi vakachinjira kunze mumba dziri mbari wai huni dzisingagoteki murume anozokusvira kutengera dhiresi murume anozotokusvira ane chimwe chinhu chaaita chihombe asi akabvisa pfuma kumusha kwako uchimanika sure kuti pangwa haupaone nekuti wauya na 10 11 o'clock mainini ndoda kukuudzai nenyasa ndozvatisikudza ndozvatisundurudza padhuze navarume vakatibvisira pfuma mwekumusha inotevera ropa kurara nechinaitidie nyatsa kuzvigeza uzvichenese uwe ure choya

tanetsa madzimai ari mazuva ano hatigone kusununguka ndosaka ndati nhasi dzaburukira pano nokuti murume anonzi chitawo ari pano kana ndichisotaura vamwe vanoti ihure rakaponeswa rakadzoka vanonyepa havana murume uyu murume uyu takachata uyu handina chokupomera kana ndakuudza munhu handina muti unoera saka madzimai muri kutambudzana mumba varume vamwe vanosva kufuta nemutete nene wayo mboro kudai kufuta asingasvire mukadzi kuda kosvira mahuro ukadikufuta nenete kudai kungakakomu kutoita rokukwira achizii havadi kurarwa mweya yerudzi inotevera ropa ndiani waunoda kuzorara naye akakubvisira pfuma iwe handishirwe newe bainini nokuti unozondipa chirwere pamusisarwara nepapi mainini shirwai mufe makatisununguka Amen. Amen. Amen. kana mukadai mukabuda chiri kobudira mberi chirwere chiri pahwindo rakavharika mainini kana hwindo iri rakavharwa seri kwakaiswa girazi kana mukavhura ndo pamunozoziva kuti madonhesa changa chii pahwindo saka imi musuwa muchazonge morwara ndopamuchaziva kuti ndakabuda mumba muye ndati wanayo edzi dai manga makagaramo makapuwa mapiritsi muripo muchichengetana nekupana zvinoita mwari ngaakudzwe munozviona hama dzangu usangwarangwara Hakuna kwauchamhanyira chinokosha kutogusana vamwe vanoramba usvirwa mune right kutosvira murume achiti apa aiva pasiri yapinda nemadhodhi vakuzoti ndaita infection madhodhi awazviisisa nenyaya yekunyara kusada kusvigwa nemurume akabvisa kuruma hanzi vari kutaura zvinhu zvakadai mukadzi uye ana satani satani weduuta zvishurupa ndosaka varume vedu wachienda varume vedu vanoenda nenyaya yekuti Tinovanyara. Vashiti akabviswa pauhosi mubhaibheri soko ramwari nekuramba kufamba pamberi pamambo. Murume anoshuvira kuonawo garo remukadzi wake richitenheka pamberi pake kuti kwazivai eh, kwazivai kwazivai mai vanofamba vachiita nguva vakuita mutsverenei varume vanohaya mahure ekuendesa kubasa kupfati yekubasa mukadzi anoti achiuya anzi nhasi uyai mutore mari ndiri kuenda kubasa ndiri kuenda out nebasa anouya ari chamupupuri kubasa kwababa akadai saka vamwe vatizosiiva nevarume kuenda kubasa kwasachitau akatakura bhegi akunoashitau vanenge vatogara vatoronga kudhara vapa mc tsamba Mbotosvika utoti kuna MC munazotaura kuti ndaenda kwarusapi wapei envelope yemari kwautopora kunzi eh maita basa hauna stepi kungofamba champupuri kungoenda kubasa kwemurume hazvinei hauna kuita modeling ka inoitwa famba wo zvako zviri nani zvokungoti ndimaika wari kunziwo vari kuuya kubasa kwababa vachifambawo zviri nani kwete kubva wafamba uchiita kunge uri kutsika mudanga remombe rakazara nendowo yemadhodhi mvura ichinaya uda kuyedza kubudisa nefoshoro kuti mombe dziwane kurara mukadzi mukuru ari kufamba iye achienda kubasa kwababa kunge munhu ari kukaira nyimo uchifamba mwari ngatibatsire ndiri kuita sendiri kutamba asi ndiri kutaura chokwadi madzimai kupfeka ugone muchristmas tree munhu wemukadzi akatopfeka hake chihembe chino chisinganzwisisiki mai vakapfeka vakaenda kubasa kwababa wazoti vana vari kuyamwisa mubhazi kubatwa zamu nembavha asi murume wako haasati amboribata zamu kunoda kuti ai mamunyare pane vanhu awo chibvira kunoda kuti adai ai musati unge munopenga akupenga nhasi nokuti akabvisa pfuma asi mbavha ndo yakutenderwa kubata zamu mai vanoriti nzvanda zamu kudai vari kuyamwisa vari kudzika muchristmas bas zamu riri kuzunza Watokotsira. Amen.
Manje mbavha inenge yakamira ka yakabata zvisimbi zviya kutaurira neshamwari yacho. Iro zambo rinenge rakatsvukira kana kuti haribatwe bati. Riri tenda. Baba havatenderwe kuti bata ndiri mwana. Wonzwa mbavha yakutaura kuti Toiya. ndinolibata zambo. Obva dzinomwa kuti ah iwe unolibata zambo. endani charo kudzipa ungazongotaurira murume wako kuti zamura bato obva asvika mbavha uri kugojukuchi wakakotsira obva asvika kori tine pamusoro kuita rokudzipa atorerwa mukaka nabhudhi kuita rokudzipa onzi atorerwa mukaka nabhudhi iwe vakumuka uchikwidza marute kuti nai hanzi watorerwa mukaka kubatira mbavha kubata zako obva aribata nechepasi onzi nai hanzi watorerwa mukaka nabhudhi nai mbavha iri kutobata zako ramairichikanyiwa kudai asi murume haatenderwe kuribata zamu iroro mwari ngaatibatsire madzimai zvichiri kumadzimai ka mwari ngaatiitire nyasha madzimai varume ava vakabvisa pfuma vachirevesa kuda kuita sexironi masvirori munhu munhu anoitwa sexloni masvirori iyeyo ari kuramba wochienda kuchipatara maichitauwarwara vakuenda kuchipatara dokta anotaura masoko okuti ndoda kukuonai moda kuonekwa nadokta endai morara pamubhedha watokumura nebhurugwa watotimakuenga karakara zvese dokta wazotosvika wafukidza jira kuti anondoda kumbounzufira padumbu iwe atoti gada kuna chiremba asi murume wako kungoti atiwo nhasi rudo rudo rwuya rwakudhara rwuya rudo ndoda kumbokuona kuramba mukadzi akaroorwa akabvisirwa pfuma kuramba mwari ngaatiitire nyasha madzimai ngative nemweya vekuda varume ava varume havanetsi kuchengeta umwe izvozvi mukadzi ari kuti wawadaidzire chipo mai vangu havanetsi kuchengeta iwewe ndiwo ungatonetseka asi but murume haanetsi kuchengeta anongoda kungodiwa nekupuhwa gedhi ramambo zvatopera chatinetsa kunyara zviitika zvitaure zvisi zvakuaa mazviito zvese zvaru wamwe watofa maziso izvo zvine nzeve dzatotsira vakatondidaidza next time handichauya ndiani anowerenga baba akasiya mhuru iwapei bhaibheri wativerengere hosiya t ndichipinda muzvinhu manje panobudirwa mubudirwa

nekudzidzisa madzimai kwacho ndakatanga 1985 muno mamutari asi unoona kuti tinogona kunonoka kusvika muzvinhu nemavererwo vakadzi vanogona kusasiirwa mari murume abuda aenda chifewe chotokumbira mari chopuhwa girlfriend yotokumbira school fees yotopuhwa ima amai muri kutambudzika muchikwira nekudzika ende uye mumwe mudzimai anozviroya nekuzvichembedza handitengese musika ini handi akanditora achiti anondigona handitengese musika kuswera ndichitengesa musika kuswera ndichikwira nekudzika ndichotengesa musika munorota makagara muofisi makafunda kurota makagara muofisi chikoro hamuna kusikana neupenyu hwaunorarama ndinotengesa shuga ndinotengesa sipo ndinotengesa matombo ekukweshesa ndinotengesa musika mwari ngaakudzwa tobatsirana nemurume wangu kana akasiya pasina shuga ona pane shuga kana akasiya pasina hupfu ona pane hupfu akasiya pasina sauti ona pane sauti mangwana murume iyeyo hwamanda ikarira denga rakumuda akafa muchasvirwa nagarden boy wamunotambisa ma amen nenyaya yekusada kushanda iyo shombo hadzibvire kumama makuseni dhodhi umwe anogona kukotsira kudai murume aenda kubasa arongedzerwa nemusikana musikana aisire baba ranji bhokisi aperekedze baba agezese vana vechikoro avhurire baba gedhi iwo mai vakarara kunga dhodhi rembavha inosura maninji yasiya yada kudai kudai kuita hobho mumba vakakotsira mukadzi mukuru akarara kukotsira kurara mukadzi mukuru hamuke kana tsaona ikazotoitika kuti baba iwawo watsikwa nemoto kamusoro hausi kuonekwa vanochema vachinetsa musikana webasa baba uenda ukapfeke zviyetasa kutochemera musikana webasa kumubvunza hembe dzaenda dzakapfeka baba idzo dzaa dzakaita mukunguma wokurara kuda dzaakuchimuka izvozvo naine okuroko dziri kugera choya nenzwara kushama

hauzivi kuti adyei hauzivi kuti aenda akapfeka bhutsu dzakadini kumukana nainokuroko uri kugera cheya hanzi ndibatsitizirawo magetsi magetsi atoenda otiza moto unimikati kushamangana kusheti mabhurugwa kuti jamu ndionerawo zvinhu zvangu zvandasiya mubatini ibhurukwa ravakumura musikana webasa kuti aite dzaachienda mutoireti nyasha dzawanda tonono dzautomwa madhodhi adzene dzichiteerera makiyi ababa ekuridzwa emota pisi yedhodhi kudumu yekutanga dziri kumama kuseni rapinda rimwe rinopisa pisi yechipiri kudumu yedhodhi kuzonzwa yechitatu ngwe nekuti dhedhi kugwataduzvi mari yechingwa baba ange vachamudisa pisi yejende kudai kuda kukupa 5 rand

Kupedza kumama kwako ikoko wapuwa 5 randi nababa. Wasiya evidence kumsuru uku dhodhi ririko. Unodzoka kuda komama futi. Uri kudzoka uri kusvika mvura yatovharwa wanoshereketa kavako mwana wesitikanzwa. Mvura iya yavharwa kutoireti kuya. Kuda kuti wotarisa mvura yemuzvi kubhuya nezuro manheru wana wato wakatoishandisa uku evidence iriko uku kudhodhi uku madhodhi ariko chinzwa nhunzi dzefesi kufeza ndiko kuno fesi two nehobhouse negreen side nemuchikanga umu teerera zvinoita magirini bhomba emo hapuna neabvunza mutemo akuimba kuimbirwa makorasi nenhunzi honza dzakuias usatuke musikana webasa ashaisha kukubikira nokuti benzi ndiwe unofanira kubika wega chikafu chemurume wako unofanira kuaina wega kutarisa kuti izvozvi pano kuti vamwe varume sumukai unoona muponi umwe uri kukrosa wakadai umwe uri kukrosa wakadai yakainwa hembe nemusikana webasa mai vachiti ndinomupa mari musikana iyeyi ende zvinotonditsamwisa zva unomupa mari ndine urombo mainini kudya nemakorokoto muri kusheya mese nokuti vasikana vaivee vakangwara ndinoita kana nawo ma anonzi magirls fellowship ndinosongana nawo achikunyorera chitsamba achiti vachinyora zvimatsamba zvavo vachitaura kuti ko kana ndikaona chichira chakakokonyara kunge chakazara madziwa pamwe zviri zviviri zviri kupasi pemubhedha kana kuti pasi pepiro ndichinzi inini ngandiwache ndinozvidawo zvakakokonyara izvozvo musikana uyo ari kutaura kudaro imi mai muchingochena kana mobuda kunze vamwe vana mai vanotadza kuwa smati mumba mawanogara akabuda kunze mukawaona vari papurupeti kuchechi ahaha ah, munoti ndoo vanonzi vakadzi zva ndoo vanonzi vanhu vanogeza vana vavo chaivo vavakabereka vari kuita madzikirira nokusungwa netambo dzemabhurangeti mumasipeya havana magumbesi mai vachikokodza umwe mwana akaita zvokudzorerwa bhurugwa ramai kudai so ari kuya kuchechi rine mbanga yakadai riri kuita kupopota bhurugwa rakadzora rakasungwa uku ndii uku ndii mwana ari kunzi kune vanhu kuchechi haudi kuona vana vako padhuze ine mugara kuna umwe ndoda kurova kuda kufarisa ine mugara nokuti unonyara naye mwana ane mbanga rebhurugwa akati kakaka ari kuoneka sure yese vakutya kuonererwa nevanhu nokuda kwemwana wako mazuva ano kumusika kune zvinhu zvakachipa dhora for four wotengera vana wozvigeza wozviaina mwana wochienda akapfeka kana akuuya kwauri muchechi uchimupuruzira chigara pasi padhuze namai gara padhuze nababa kana iwo ana baba kana tisina mari ipei mai 20 dollars watenga hembe dzenyu nedzemwana kumusika kundiana anokubvunza wo aina ka zvinhu zvochena baba vachisvika ngavabikirwa uyu murume wamunoona uyu anonzi ishimairi anonzi muchapera ka rake rekuhondo zvino murume uyu aiuya 10 11 kumba ini ndaimuka ndikanza dzakuuya dzakusvika ndaifara kuti wangu murume auya ndobva ndabuda ndobva ndati hallo siti amsot ndikati adondiwari todzimbundira dzichibva dzapinda mumba ndichitanga kugadza poto yesadza rinopisa ndozoti richamurusisa ndobva ndarichisepusa munzo andirutaisadza rinopisa ndinorusa oh. ndine ndichida kuti doro rese ridini ribude ndobva ndati adhondwa ndocheka cheka riya riya sadza riya rinenge riripo togara ndichidya naye sadza iye achidaro so akadhakwa izvozvo achindidyisa sadza ndichidya tapedza ndobva ndati hande ndokubatsira shamot kogeza tobva ndadzigezesa ndadzigeza ndapedza kudzigezesa tobva tarara tarara ndikanzwa akunetseka kuti ndaurutsa ndauda ndomhanya ndotorasa kuti ndodzizora makumbo ndodzizora makumbo ndoti chimuka womuka ndobva ndadzipinzisa chigunye dzovhomita dzovhomita dzovhomita ndodzikwesha mazino ndapedza uyu murume uyu akagara uyu ndozvandaimuita uyu murume akagara ndapedza kuseni ndichimuka ndozoti anoenda kubasa ndii ndinomudza se muri kuenda kubasa here kuvati ah, i watochena ndobva ndati ayi usati kwachena ndirongoziva kuti uri kuenda kubasa here e ndiri kuenda unifomu yakaainwa mini birifi yakaainwa masoks akatogadzirwa aka kudhara jongo ndakaporisha kudhara ndichinyatsa kudziisa spirit spirit iyayo dzichitoikira womuka ubva ageza ubva apedza kugeza kubasa kwete kuti ndida kumusiya nhasi ende achakaura amhene kubasa iko amhene kubasa akadzoka akatakura hovhorosa achiti abudiswa basa afa ndiani munofa mese saka murume kana akauya akararadza zvakapfuuridza kumafoo mumutse baba mangwana muri kuenda kubasa iri akati e woramba uchingomonita uchimonita wotomuka wotogadzira gadzira zvekubasa wotopfeka woenda kubasa honde yenyu munodzoka morwa kwete kuti irwiwe nemabhosi kubasa chokwadi rikapera basa munopura nyemba nematako musoro uchipepeta muchitambudzika nenhamo zvese zvokusvirana hakuna zvinozomboitika nokuda kwokuti kusvira munhu kwokuti saka mumabedroom munoda kuiswa mafruit bawe vana baba muchiuyawo netumasurprise muchitengerawo vana mai vamwe vana baba vanotokuti mai mini brief yako iwewe yawatodzunduka pakati apo ndiyo unozoona mai vakapfeka unzi handina basa nazvo ndokuti zviite nyore kana akapfeka bhurukwa rakabooka kana ndakuda kungosvira kumure vana mai vanoda kutengerawo mabhurukwa saizvozvi zvemasepuraizi zvataurwa namai woni kuti kwasara mini brief yababa ane muzoiunza kunoku zvamataura muti e eh, munofanira kutengera vana baba mamini brief muchimutengera vana mai mabhurugwa ndozvakanaka aunoda mukadzi anopfeka zvinoda murume wake ndaitaurira murume wangu rimwe zuva achinditi zvanzi ndinopfeka kamukasiketi kangu kanonzi kadhedhi look me kababa nditarisei ndichiri pado panapa uye ndichiri kukudai ndiwo akatutenga ndinoti ndapfeka ndaitamika pwana wangu anoti akomanaka aende momzika aende momzika idzo dzinobva ndobva ndatanga kufamba zvangu mupaseji mbichana mbichana tichipa idzo dzobva dzatera dzakapfeka kashot imi tinofara isu aunoi manjika anoda zvekufara ende isu ende hatinyepere mai murume wangu uyo hadi munhu ane makuhwa akatondiudza kuti ini handidi kuroora mukadzi ane makuhwa ukatoita makuhwa neni hatipindirani saka chandinomira kutaura chese ndinotaura chechokwadi uye chaanoda masvona saka ndapfeka kudaro so ndobva ndasvika pasofa bva ndagara ndotoshaisha kugara kuita kuti kasike kuenda ndotoshaisha kugara ndingogaringogara zona dzandisimudza dzaundigireba takutoenda kubedroom ndatomuredza ndamuraura manje pautazoti nechimax kururu kuno kuzoda zvinoda kungomuattracta nokumuisa pahwendefa remwoyo nekumugovha nekumuisa padhuze apedza kukusvira murume anoda kutendwa mai venyu nababa venyu mukaenda kumusha vakabika sadza mukadya mukaguta nehuku munodini hamutendi saka kusatenda vana vevanhu vakusvirai zvinorevei kutoita staboni yekusatonzwa kupfugama wamwe wakadzi vanotonzwa mabhaya kurwadza nekupfugamira murume wake asi kupfugamira murume munhu kutangira kuno kugwesha kupfugamira murume asiri wako ndewako pfugamira wako kutoti wapedza kusvirwa wamupukuta pukuta wapedza kutoenda padhuze kutosvika pasaidi pemubhedha kutorei kutoti maita makwiramiti murume wangu ndo anonzi makwiramiti kamaita makwiramiti maita soko nyandereka maita soko maita mufamba rega gudo maita vanogara mugomo ndatenda nebonde rakarongeka ndanakirwa wasvirwa ndii asi imimi manje nokuda kwokuti kune muno muti nemazero akasiyana wamwe wafunda vamwe vadzidza anditika ingotendawo hako murume wako kungoti wapedza yangobuda waipukuta ingotiwo hako thank you very much sweet kana kungoti mazvita anonzwa manyawi murume anofarawo nokuti ndaita chimwe chinhu ndasvira munhu andimazvona kwete angosvira danda ndasvira munhu ah, mukadzi wangu dzokororo ine simba mangwana unoitwa kanonzi kamutsanene ako kunyenga kwemangwanani nekuti unenge wamutenda hakuna murume anofara nekusatendwa zvamuri kuvaona kudai vanoda kutendwa ende unozoona mangwana acho yakakunga wotokunyorera kanoti kokuti nhasi unondiona iwe utoripita wakako kuti neniwo unondiona ipapo panenge pane tumusodzi twekutapirirwa ende nekamhepo kanofefetera kamutunda shuka kamutekwa tekwa kaburu kamuwana vevanhu wakaberekwa nevanhu munaini manzi murume anotsvuka maziso kunga mbudzi yezvirango yaneta nemupiro akatarisa mukadzi kudai kugutsikana mwari ngaatiitire nyasha madzimai ngatidanani uye ngatirangarire kumamisha tirege kukangamwa wabereki kune nzara kune nherera dziri kumamisha vamwe wanoropafadza vanhu muno mutaundi hama dzako dzichitambudzika kumusha uko ngatirangarire vabereki ngaticheresere eh, vabereki matoirets ngativavakitsire makicheni zvatinokwanisa ngatiitire vabereki hazvinei vabereki vangu vakaoma musoro hazvinei vabereki vangu vanotaurisa asi ngandipe respect yekuberekwa ngandiremekedze kuzvarwa nezvandiinazvo zvishoma izvozvo ngandide vabereki nevana amwe nevamwe vanomisa mazamu kunga mhandara vachipopota kutuka varoora hazvina kushata inini nemurume wangu kana tiine good communication ngativaitire zvakanaka uye murume imimi hama dzekwangu musazongofa makanakidzwa nokutaura nemurume wenyu kana maona mutetenene wemboro wakapinda musure umu muchiti kanzi ende meya yako wazondibhowa sereke uchikoira uchitotaura masoko ekuti bai meya yako wazondibhowa hakuna murume anowenga mai wake kunyange vakanzi muroi musazonakidzwe nekureva murume makaiswa mboro mumutetenene ndapota zvinokuchinjira mangwana sarewe mai vemurume kana watonzwa akutonyanya kuti waota ah, zvinoitika tiri mhuri kana vangu vanogona kuzodaro watoipedza saka rega unakidzwa nokureva vamwe kune vamwe varoora vane muromo yakarura vakaiswa matombo mukamwa vanongopotsera vamwe wana amwene vari kufa nemabp nekamuroora kapfupi kakaunzwa mumusha kanopopota kachimisa mazamu seemhandara mai vemurume vazobva kuruzevha wamama matuzvi emazhanje aramba kuenda mutoireti muroora amira kuti kakadaka kana kuti nyasha tana mama jodhiri mutoireti ndoda kutoriona raenda ende ndiri kumuziva munhu amama iye panoenda kuna murume pamubhedha kusvika kuti iwe ishmael mai ako kana wakuda basa rokuamama jodhi kudai mutoireti inandizvidi murume woda kuti aite sedhodhi ramai ake woda kuti ari dini madzimai zvimwe ngatizive zvekutaura kana tikanakirwa nevana vevanhu tisakangamwe kuti mai vapfupi iwo ndo wakabara mai vasina ziso iwo ndo wakabereka mai vasina gumbo iwo ndo wakabara kana vakauya vakasiya madhodhi iwayo inini basa rangu semuroora ndinosvika ndomononora tishu ndokanda uku ndobva ndafurasha ndokirina toireti yangu ndonyarara ko ndinoperei kutaurisa taurisa kwatiisa kure nemhuri munadzidza kudaidzawo hama dzenyu kumami imi baba muri munhu kwaye imi mukoma wenyu here awa muri munhu kwaye imi nemudzimai wenyu ndaona chakanaka kana muri mukoma waawa kana kukanzi paitika chakati ukaona vanhu vachitsikirana kudai kuratidza kuti pane good communication ndinokutendai nemweya wakanaka ndinokutendai nemweya wehubaba mweya wehubaba iwoyo wokukuta munin'ina wenyu ndozvakanaka muupenyu tirege kusudurudzana nehama kuti wozofunga hama manje zvinoitika kaa vatungamiriri vemazuva mufundisi waunoda stereki iye wakapfeka kositomu yako anosvika uchimama madhodha achisvika achibata muchiona kuti saka makazoudzawo namai munazovaudza saka ndichazodzoka ndichikuona orit toonana achipfuura achienda mai vako vari kuruzevha wausina kutengera costume ndowouda kuti wabvise chipakamwa chedomasi kudhodhi mune shuwa ndowouda kuti vazokubvisa kadomasi munhu kana arwarisa anobvira kunzwa nekachipakamwa kedomasi kasara Mama, pasi kuenda domasi, mama. Kuda kubviswa domasi namai vausingachenjere kana chinhu. Kuda kubviswa kadomasi namai vausingachenjere kana hembe. Mwari ngaatiitire. Mwari ngaatinzwire tsitsi, ngatide vabereki vedu. Ngatide hama dzedu. Ngative nemweya wakanaka. Uye nema next door. imi mai munonzi mai aniko imi muri munhu kwaye imi namai chibhijana munochengetana nevamwe zvakanaka mukaona next door inosacrifiza kudai nguva ino wakagara apa kuwirirana uye imi ndakangoona mungori kapo yakanaka zvenyu handina kunge ndaona zvakashata mai ncube wacho ndowandaisati ndaona ndaona kuti munhu kwaye muri next door kwaye komborerwai mama ndo zvakanaka aikona kuti next door ikaturika hembe apa mabrangeta vamwe vakutotuma tiwana kuzadza madhaka ipapa kuti bvisai hembe papa pajura ho redu rimwe ramazuva next door ndiyo inotanga kuona kufa kwako nekukubvisa madhodhi vamwe muchafa wekuchechi kwenyu wari kumamisangano muchashaya anobvisa madhodhi mukaputirwa munayo saka ndinotenda mwari neunext door hwakanaka kudai muri munhu kwaye mainini komborerwai itirwai zvakanaka chengetwai nemhuri yenyu muri munhu kwaye ndaitaura musi wesatade pandakaenda kukicheni pati ndaone imwe next door ichitenga chipo chakakura ndikati mai miitirwai zvakanaka chengetekai nyasha ngadziwanzwa ndimi munofanira kugadzwa zvigaro mumachechi imi kwete kungogadza vanhu vanomiramira vachimirizika vamwe madzitete kumamisha uko vakauya neutete hwavo vakahuyisa muchechi vanhu vazhinji vanotowatya nekuda kwokuti vakanzi sarapawana usarapawana wanga wane uturu nokupopotera nherera wakugadzwa pazvigaro wakutonga madzimai makuru kukotama kuita wacheche nemadzimai akabva kumusha ane ngozi dzawo mwari ngaatiitire nyasha muri next door yakanaka tenda nevanhu venyu vamunoshanda nawo vanga vachitaura kuti tinoshanda tese mweya wakanaka iwoyo ngazvirambe zvakadaro asi tirege kufuratira kuchikuvhute varoora tirege kukangamwa vana amwene hazvinei vakaoma umwe ari kutondipindura izvozvo akuti hey machitawo anomboziva amwene wangu mushe kuti zvawanoita imimi hamuzivo wamwene wangu zvawanoita isisu takabara mwana wedu takafirwa nevana seven tikabara mwana wedu isisu mukomana inzi simba rashe akafa ashanduka amukadzi wamwene wangu akasumuka mai vadhedhi vakataura kuti ndadya mwana wemwana wangu mutero muroora ese anoya mumusha muno anotera murume uyo akaita 10 years asingaonane namai wake ini ndikanamata ndikati satani une matama akazara nenhema unonyepa ndoda kuti murume wangu awe negood communication namai wake kunyange